Her reňkiň özboluşly gözelligi we her reňkiň başga manysy bar. Reňkleriň manysy aslynda durmuşymyzyň her bir künjegine täsir edýär. Seredip görenimizde adamlara umyt berýän bu reňkler käwagt olary düýbünden başga dünýälere alyp gidýär. Reňkler durmuş üçin aýrylmazdyr. Olar bolmasa durmuş gaty adaty we gaty içgysgynç bolardy. Reňkleriň manylary hem durmuşy tolgundyrýan jikme-jikliklerden biridir. Reňkler näçe möhüm bolsa, manylaryna şonça-da düşünersiňiz. Sebäbi reňkleriň manylary käwagt söýgini, käte gynanjy we käwagt gaty üýtgeşik duýgulary berýär. Reňkleriň manylarynyň nämedigini öwrenmek isleseňiz, şu wideo göz aýlaň. Gyzyl reňk, söýgini, mähir-hyjuwy aňladýar. Käwagt güýç, energiýa we özüňe ynamyň nyşanydyr. Esasan hem gyzyl gan basyşyny ýokarlandyrýar, işdäňi açýar we gan aýlanyşyny çaltlaşdyrýar. Şonuň üçin Coca-Cola, Burger King ýaly azyk markalarynyň nyşanlary gyzyl. Gyzyl reňk sport awtoulaglarynda hem ulanylýar. Sebäbi tizlik we adrenalin. Adamlar wagt düşünjesini gyzyl ýerde ýatdan çykarýarlar. Şonuň üçin gyzyl reňk gijeki klublarda we barlarda ulanylýar. Munuň manysy wagty atdan çykaryň, uýkusyz galyň. Ak reňk. Arassalygyň we rahatlygyň reňkidir. Ýagşylygy ahyretiň iň möhüm manysy hökmünde aýdyp bolar. Mundan başga-da, köplenç lukmanlar we şepagat oýalary tarapyndan makullanýar. Bu ýerdäki maksat näsaga ynam we dynç bermekdir. Ak reňkdäki ýagtylygy şöhlelendirýän aýratynlyk daşky gurşawy sowadýar. Şol sebäpli tomusda ak geýimler has gowy görülýär. Ak reňki gowy görýän adamlary suratlandyrmaly bolsak, olaryň sypatlary akylly, aňly, pikirlenýän we sowukganly sypatlar ýeterlik bolup biler. Ýaşyl reňk, wepalylyk, ynam we tutanýerligiň reňkidir. Esasanam wegetarianlygy aňladýar. Gassaplar bu sebäpli ýaşyl reňk ulanmaýarlar. Tebigaty oýandyrýan ilkinji reňkleriň biri, şübhesiz, ýaşyl. Bu sebäpli tebigylyk, parahatçylyk we rahatlyk getirýär. Ýatylýan otag üçin rahatlandyryjy reňk. Döredijiligi höweslendirýär. Keselhanalar öz logotipinde we içki bezeglerinde ýaşlygy gowy görýärler. Sebäbi rahatlandyryjy we köşeşdiriji reňkleriň gözdäki käbir nerw öýjüklerini gysga wagtlap öçürýändigi anyklandy. Ýaşyl şolaryň biridir. Goňur reňk, ýönekeýligiň, berkligiň we çaltlygyň reňkidir. Žurnalistlere maslahat beriljek reňk. Ýanyňyzdaky adamy has rahat, we resmi işde däl ýaly duýmagyna we siziň bilen has söhbetdeş bolmagyny kömek eder. Goňur adamlary çalt hereket etmäge üpjün edýär. Şol sebäpli ähli çalt nahar restoranlarynyň oturgyçlary we stollary goňur reňkli. Londondaky McDonald's-dan Amerikadakylara çenli hemmesiniň diwar reňkleri goňur. Ýagny, çalt iýiň, çalt gidiň. Goňury gowy görýän adamlar köplenç has kämil, asuda we ynamdar. Ýönekeýligi halaýarlar, ýöne ýalňyzlygy halamaýarlar. Gara reňk, güýç we hyjuwy aňladýar. Gara barada aýdylanda manysy gysgaça üýtgeýär. Sebäbi gara reňkiň manysy gaty jedelli. Gara reňkiň manysyny gowy üçinem, erbet üçinem ýadap bolar. Garaňkylygy, jenaýaty we ýamanlygy alamatlandyrýan gara, wepalylyk, sabyrlylyk, çydamlyk, paýhas we ygtybarlylyk bilen baglanyşyklydyr. Gara reňki halaýan adamlary özüne ynamly we tutanýerli adamlar diýip kesgitlemek mümkin. Bu adamlar köplenç özleri karar bermek we öz ýollarynda berk ädim etmek isleýärler. Gülgüne reňk, romantikanyň we ýakymlylygyň reňkidir. Näzik reňkdäki gülgüne adamlara köşeşdiriji täsir edýär, arkaýynlygy we bagty aňladýar. Gülgüne gaharly adama gaharyny ýeňip geçmekde we köşeşdirmekde möhüm rol oýnaýar. Şeýle-de bolsa, bu täsir kä wagt gysga möhletli bolup biler. Gülgüne söýýän adamlar köplenç şadyýan, duýgur, utanjaň, ýerine ýetiriji we mylakatly adamlardyr. Sary reňk. Köplenç haýran galdyryjy we wagtlaýyn reňk diýilýär. Bu taksileriň sary bolmagynyň sebäbi. Adamlaryň ünsüni derrew özüne çekmegi maksat edinýär. Sary reňkiň adamlara edýän täsiri we manysy sebäpli hiç bir bank öz nyşanynda sary reňk ulanmaýar. Sebäbi banklaryň maksady wagtlaýyn bolmak däl. Mundan başga-da, sary gözüň iň ýadadýan reňkleriniň barasynda. Çaganyň otagyny sary reňk bilen boýasaňyz, onuň hemişe aglamagyna sebäp bolup bilersiňiz. Sary halaýan adamlar adatça Erkin gurluşa eýe, üýtgeşmeleri dowam etdirýärler we lezzet alýarlar. Adamlara rahatlyk we ynam berýän reňk gökdir. Gök reňkiň manysy köplenç sazlaşyk, ynam we parahatçylyk diýip bolar. Stresli durmuşy başdan geçirýän adamlar üçin Otaglarynda gök reňini ulanmak gaty peýdaly bolup biler. Iş ýerlerinde-de edil şonuň ýaly. Iş netijeligiňizi ýokarlandyrmak we işiňizi has asuda görnüşde jemlemek isleseňiz, gök reňkden kömek alyp bilersiňiz. Arkaýynlygyň manysy bolan bu reňk adamlary alyp rahatlygyň gujagyna goýýar. Esasanam, ruhy we arzuwlarymyz bilen baglanyşykly. Dünýädäki köp markanyň logotipi gök. Reňkler barada gysgaça öwrenen bolsaňyz, Siz hem iň halaýan reňkiňizi teswirde ýazmagy ýatdan çykarmaň.